Милләтешләр, безнең Карумас урамындагы бинаны татар милли хәрәкәт бинадан татар милли хәрәкәтен куып чыгарга телиләр. Хәзер мин мәсьәләләр турында фикерләшеп алыйк. Нәрсәгә бетерергә диләр безнең бинаны? Тирәнрәк уйлап алсаң, хәзер соңгы ике елда Татарстан тирәсендә монда экстремистлар, ваххабитлар һәм башка кешеләр кебек истерия бара. Раис Сулейманов кебек, Регнум кебек, Помойка кебек шундый Язмаларда Татарстанда стабильлек булмау турында, монда террористлар, кылыч тоткан көчләр бар дип, Хәлим ат сездергә телеге диеп э, сүз куерталар матбугатта. Бу болай гына түгел. Моның төп сәбәбе республикабызны бетерү. Республикабызны бетерү Шундый сценарий буенча барырга мөмкин. Тыңлап торыгыз. Бездә күптән түгел универсиада бит булды. Универсиада кебек зур э, халыкара вакыйгалар Татарстан кебек субъектка болай гына бирелми. Аның э, ниндидер бәясе була, гадәттәгечә. Менә Казанның меңъеллыгының бәясе ул безнең 95% керемнәребез Мәскәүгә китү иде. Ә универсиаданың бәясе 3 Тыңлагыз, беренче бәясе Татарстанның президентын постын юкка чыгару. Икенчесе республикабызны ховым бетерү. Өченчесе республикабызның Татнефтен Мәскәүгә тартып алу Роснефтькә кушу. Шуңа күрә менә хәзер универсиада бетте. Мәскәү үзенең мәкерле эшләрен дәвам итәчәк. Ул инде күптән Татарстанга кулы тиши иде, Татнефтька кулы тиши иде. Хәзер федераль хезмәтләр Татарстан Республикасын бетерер өчен аның нигезне юкка чыгарырга кирәк. Аның нигезен юкка чыгарыр өчен милли хәрәкәтне юкка чыгарырга кирәк. Милли хәрәкәтне юкка чыгарыр өчен аны урамга куып чыгарырга кирәк дип уйлыйлар алар. Әмма алар ялгышалар. Моның турында бераз соңрак, хәзер тагын берничә момент. Универсиада вакытында безнең Татарстан байрагы күтәрелмәде, Татарстан гимны уйнатылмады. Хәтта Татарстаныбызның түрәләренә универсиада эшләткән, аны еллар буе аның өчен эшләгән Миннехановларга сүз бирелмәде. Бу нәрсәне аңлата Мәскәү Миннеханов белән дә Татарстан Республикасына санлашмавын аңлата. Шуңа алга таба нәрсә булачак? Алга таба безне куып чыгаргач, бинадан куып чыгаргач, Республиканы бетерү эшләре барачак. Ул ничек булачак? Республиканы төп икътисади активы Татнефтьне тартып алып, республиканы акчасыз калдырып, республиканы бетерү булачак. Моның өчен милли хәрәкәт комачаулый, чөнки без ул татар иҗтимагый үзәк бинасында Карл Маркс бирдә халыкны җыя алабыз. Үзебез тирәсенә халык туплый алабыз, милли үзаңны үстерәбез. Менә уйлап карагыз әле, җәмәгать. Бер генә исә факт китерәм. Азатлык татар яшьләре берлеге. Азатлык татар яшьләре берлеге. Шул бинада елына 170 кичә оештыра иде. Менә уйлап карагыз бу санга. 170 кичә, атнасына 3 тапкыр, атна саен. Сикер дискуссион клуб, милли дискуссион клубы. Караоке клуб. Э, шуннан соң э, Киноклуб, татар иҗтимагый үзәге белән бергә без ифтарлар оештыра идек, корбан бәйрәмнәре оештыра идек. Бу мондый эшне кайсы эшлисегә, бу бит мәдәният министрлыгының эше, ә без бушлай, ихлас күңелдән бер тиен акчасы эшли идек бу эшне. Шуңа күрә бу бу эшләрен туктатыр өчен махсус эшләнә. Шуңа күрә Без Беларусь өчен көрәшергә тиешбез, чөнки бу бинеге. Ә тагын бер мөһим әйбер. Кем безне куып чыгарырга тели, алар шуны аңламый. Бинада милли хәрәкәтне куып чыгарганнан соң, милли хәрәкәт үз эшен туктатмаячак барыбер. Әмма мин дә, сез дә, беркем дә монда гарантия бирә алмый, милли хәрәкәтнең радикальләшеп китүе һәм дә дәүләткә ошамаган формада башка формалар алып эшләве. Шуңа күрә мини халыклар моны уйларга тиеш һәм дә моңа Мыйлар э, адекват жауап беруге тиеш. Иң мөхиме, шуны искәртеп китәсем килә. 90 елларда бары тик милли хәрәкәт аркасында гына алар хөкүмәткә килдек һәм бары тик Милли хәрәкәт аркасында гына бүген акчалар күпләйен алар. Һәм бары тик милли хәрәкәт аркасында гына алар бүген түрәдә утыралар. Һәм алар моны онытмаска тиешләр. Иң кызыгы, иң кызыгы, әгәр дә республиканы бетерсәләр, ул хәзерге элита беркемгә дә кирәк булмаячак. Ә республиканың элитасы Россия элитасына алыштырылачак. Алар моны уйларга тиеш. Ягъни аларның акчалары да, аларның акчалары да юкка чыгачак. Һәм алар да инде бөген беркемгә кирәк булмаячак. Моналар истә тотырга тиеш, моналар онытканнар булса кирәк. Миңа калса, монда төп эш, монда төп эш. ФСБ һәм дә Татарстанның аппарат президентында эшләүче Кымыл Тио белән Терентьев ның эше бу. Алар моның өчен тулы рәвештә җаваплы. Һәм дә без килмибез диябез икән, Бу бинадан китмибез, ахырга хәлне торачакбыз. Ачлы өйгә антип халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәчәкбез. Бүгенге көндә мин үзем Азербайҗан, Төркия һәм тагын берничә илнең яшьләренә мөрәҗәгать иттем. Алар урамга пикетларга чыгарга әзерләр. Һәм дә мин кичәдән соң килә. Әгәр дә безне бу бинага калдырмасалар,